To n bela tuma ni ka ti tizɔ paɣa so ka o zaŋ video sani shɛli zaŋ sain ma thank you very much sister n puhi ka paɣi pam ti yi tɔɣisiri gorim yɛtɔɣa amaa ka binshɛɣu ti niŋ ti bɛn yɛli ni tin tɔɣisiri gorim yɛtɔɣa maa ti bɛn yɛli what is happening in the northern region so yɛtɔɣa shɛli ni yɛn yɛli ŋɔ m bɔri ni ti watch video maa di nyɛla Dagbamba in Tamale versus Chana from Chana

ka three months maa ti paara ka chaana nim ŋɔ ban ba ʒiya paara ka bi sa titi form shɛli ni contract form form maa ka suppose ti ni ti saini li yuŋla maa closing time maa ka ti yɛn no ti ku tooi saini contract la contract if contract yɛn nyɛ mina yɛn niŋ contract then ti tu nim gba read contract nim maa ka understand it then ka dɔn tihi nyɛ nyɛ ni yɛn niŋ shɛm polo kana

All the time ti mali complain ka chaŋ ti pahi ka chaŋ ti paaba di maya bi pahara bi zuɣu and that is not what we are looking for ka bi shɛɣu tin bɔri bala because tiri nyɛ yɛm ti ma bihi dagban taba bi yɛn nahanti ka ti kana yi sani then ti yi mini ba gbaai ka bi bi nahanti but di mi kpaŋ malila bi nahanti ti mi yaɣi An bɛ kɔɣa ni Ghana zali kpana ni di tum ni daadam kam tum 8 hours amaa ti tumdi la 14 hours you can't sit down you can't free yourself because if you have to free yourself you have I am free ama ni shɛŋa kana ti clock and clocking maa based on laa bini maa ka bɛ yɛn yɔa a yin ti niŋ minti shɛŋa a ti kana ba ni ti yɛn yɔa bɛ yɛn distract la minti shɛŋa a yɔ maa ninsali nim mi nyɛ ti ka machine nim nyɛ ti ka a ni yɛli hali machine gba machine gba yɛn tumdi tuma tiri daadam di mali saha shɛli ba machine maa ni chani baatiri lu

Thank you very much for watching the video N bɔri ni a zaŋ ahankali n zaŋ pahi yɛltɔɣa shɛli ni yɛn yɛli ŋɔ maa This is the time ka ti yihi kaman mental slavery from ti mindset It's not about NPP but it's about NDC A ni yɛi boo? Di tu ni n dan yaa ni a ti kɔri lala video ŋɔ maa ni yi kpaŋ yi maŋa ka Dagbaŋ asanzali nima ka bɛ wum li Wallahi ti ban be foreign polo especially China a yi chaŋ ti nya China bɛn treatiri gbansabila shɛm wallahi a ku nya ba ka di ba daanfaani ka ti ba jilima China bɛ maŋmaŋ ya di zuɣu biɛɣu kam n kpaŋsila mabiligu let's do research chɛliya ka n daŋ ya a naa ka o maŋmaŋa ni Dagbaŋ karachi nima ka yi zani ka yuli nyanya Din dee yi niŋ ka di nyɛla a nyɛla Dagbana bee gbansabinli ka be bɛ ya maa ni n-tumdi tuma, dabisili per hour alakabi yɔra. Bɛ zaŋmi Chaananim maa n-ʒiri n-dan ya a nayili zɔŋ ni m-bɔhi ba ni bɛ yeli Naawuni zuɣu poi mi ka Dagbaŋ kpamba be yɛn niŋ li bini ʒini maa ka niŋ research. Average salary per a month as a foreigner bee Chinese, in their own country ala ka bi yɔra that is number one ti niŋmi di research number two wula ka bi treatir foreigners bin dee dii nyɛ sana bi ya maa ni wula ka bi niŋdili go back to the facebook and youtube and whatever n watch bin niŋdi shɛma though Ghanaians bi chɛ niman n ti seedira n ti karinda bala in terms of bee n tum tuma in terms of bee nyɛ gbansabila wula ka bi treatir ba Nyama saha kana ni ti yihi saha mental slavery goli o goli seven million per a month ka bi tumdi tuma fourteen hours nyam maŋmaŋ ya n bala maa oo hali di yi kuli nyɛla a chaŋmi ti be Accra n ʒiri kaayaayɔ Nyinda n-ku tum tuma laa hal fourteen hours ka a bindirigu dibu ni a nyubu binshɛɣu kam maa zaa lɛm daɣiri shɛli bɛ ni tari ba tana maŋmaŋa. I don't blame anybody, I blame our fucking leaders, sorry for my language. Bɛ zaŋla shɛba, a ni nya bɛ nahi ni ba shɛm ŋɔ maa, bɛ zaŋla ti ma bihi shɛba n-zaŋ bahi di tooni ka bini n-kooli boori bimaŋa eh? Niŋmiya research. ŋuni n-nyɛ manija, ŋuni n-nyɛ foomani, bɛ liɣiri ni di binshɛɣu kam maa zaaha bɛ ni chɛ ka bɛ nahindi ba lala maa. Ti ma bee ni o ka bad n-nyɛ li, ka taali n-nyɛ li ni foori na kana n-ti yoogi tuma ka kpuɣi timbihi ka bɛ tumda, di ka taali n-nyɛ li, di bela luɣili kam. A yi chaŋ America ni luɣili kam foreigners yoola tuma ka tambihi tumdi li. But a yi yi a ya ka la n ti treat o ŋun ŋun nyɛ tiŋ bia ŋɔ maa shɛm maa a ya a ni tooi niŋ li? That is my question. A ni yi a ya chaana n kana n ti lihiri o ŋuni n nyɛla ŋun bili china m be o ya ka ŋun mini maŋ n ya maa ni bili china Dagbambi noo ka bɛ lan zaŋ ti wuni n lan chɛ ka bɛn gariti lala niriba ŋɔ maa yaa bipuɣinsi ŋɔ maa zaa di bɛ mali ya vi? Kpab maa phone n niŋ calculation. bɛ tumda 14 hours bɔhim a maŋa per hour a la ka bɛ yɔri ba ban bala maa per hour a la ka bɛ yɔri ba a day a la ka bɛ yɔri ba maa ka di 7 million oo ka bi lan tom ka bi freedom bi ya message shɛli tin bɔri ŋɔ maa n bɔri ni ka dama di paagi asanzali nima n dan yaa naa ni Dagbaŋ yɛli ka di zani nima di tu ni bi boliba bɛ yi chɛ ka laa bini ŋɔ maa yɛli ni bihi n nyɛba ka shini ba ka China nim maa nahim ba Di nahi shɛli bɛ ni nahin Dagbaŋ nanima. Bɛ yi chɛ ka lala yɛtɔɣa ŋɔ maa ka di nyɛ naba n-zani, ka Chaana nim ŋɔ maa ka bɛ kul lehi ba Dagbaŋ bihi, Dagbaŋ maa, Northerners, ti ka yɛm, ti nini bi neegi, ti bi chaŋ shikuru, ti ʒi law, ti, ti, ti bi karinda, ti, ti bi niŋdi research, ka lala case ŋɔ maa ka di ku chaŋ free dabisili kana Dagbaŋ politi ni nanima bɛn ti ma din gari li la. Ŋoliŋ maa tu ni di nyɛ wɔɔnin zaɣ titali ni di lɛbi bɔɣili n dɔni din yɛn chɛ ka saamba bee chaana nima di pala ti yɛrimi geesiri ni kadama chaana nima bi di yooi tuma n bi yɛrimi geesiri fɔrina bi di kana ti yooi tuma bari a yɛn yooi tuma di tumi ni kadama ka zaligu ni zalikpana ka di bɛ di puuni. Bɛ ni ʒi Dagbaŋ maa, Lɔɣubɔɣu ka bɛ yɔri tiri Dagbaŋ ni Danyaa Naa. Bɔɣu bi yɔri tiri ba, ka bɛ Kumaasi bi din tooi niŋ lala. Bɛ ni niŋdi Dagbaŋ bihi ŋɔ shɛm ŋɔ, Kumaasi, Kumaasi bɛ ni tooi zaŋ zaŋ niŋ lala. Kumaasi yiŋa bɛ ni tooi zaŋ zaŋ tiraayi kambɔnbihi ka o tunfo ku yɛn beni. So ti booni n Danyaa Naa, a yaansi a bihi. Bɛ tab nam bee bɛ bi tab nam, bɛ yi nam zuliya ni pooi be bɛ yina nam zuɣu, ti zaa nyɛla naa gbɛwaa bihi. N dan yaa naa wuɣim o napɔŋ m-bo zaligu, ti bi ka ti chaananima, amaa o boli na ti bɔhi chaananim maa. Bɛ ya, average worker, a la ka bɛ yɔr o. Ti bi ka ti ba lab ti ya tiŋgbani ni o, amaa di biɛri pam ni a yɛn yihiri kamaa ti future bihi bɛn na dii pa ti so politicians n-nyɛ useless, stupid leaders ka ti mali Dagbaŋ ka bi chaŋ ti yoori la tuma Ankara ni Kumasi ka China nim kana ti yoori tuma Dagbaŋ n-lan nahi ni ti yɛn mini kambɔnsi maa zaa the same politics maa puuni ka yi be ka bɛ zaŋ bɛ politics liɣiri. n yuuni tuma ka bi ma bihi nyɛra ka yin lan tom yi Dagbaŋ chaŋ ti yuuri yi tuma maa nyɔŋ polo ka pii ni chaana nim kanna ka bi ti nahindi bilichin nima ŋulo ŋmaa di bi biɛri pam Ku lihimi shɛb fiu chaŋ m-bala maa, four million nyɛ yaa la, seven million nyɛ yaa la ka bɛ tooi tumda fourteen, fourteen hours. Ku bɔhi nya maa, bɔhi nya the whole world tiŋgbani ka a ku yɛn nya ka bɛ yɛn employ so ka lala niri maa ka o tumda four, fourteen hours. Mani ni be tin shɛli ŋɔ Iceland n-tumdi twelve hours. 12 hours ŋɔ maa gbali n tumli 15 days per a month n yi kana asibashi n yɛn kuli sɛ yuŋ 10 n mi malila furi ni ʒiya ŋɔ n bela tuma ni ka diri fiila ŋɔ maa n yi ka binshɛɣu nim ŋɔ n kɔŋ chaŋ mi ti kuli ʒiya la binshɛɣu ni ka n kɔŋ ʒimi laa halli ka n tam ti paai ka n kuli so bɛn bɔhi ma shɛli why ka ti yɛn bɛ ti ni maŋ maŋ yaha ka lan lɛbiri slave nima n chaŋ ti bɛ so ya bɔhi n chaŋ ti bɛ laribawa tinsi silmiin tinsi n kuhiri ni di nini tam ka ti ma bihi lee bɛ ti dagbaŋ yaha n kuhira wula wula chɔɣinsi so please shɛli yi ŋmɛ video ŋɔ maa ka di paaki n dan yaana di tu ni o zaŋ o nam maa n tum nam tuma ti nyɛli ka laa tuma niŋ maa ka o tuunfoo ku boli n ti kuli nam di yɛn lɛba ni bi ka so ŋun yɛn za bi zuɣu kpeen shɛba bin ɔmplɔyi ba zaŋ ti Chinese maa ka n dan yaa ni a bi boli ba na ka tarigi ti zandi tariga wallahi bi nam Dagbaŋ na nima hali ti nam Afa nima bin ni duri a bia a napɔŋ ka a shin o laa hali ka o ti duna ti paai ka a duni o yɛn kpeli a gbalaŋ ni di zuɣu di tu ni n dan yaa ni a Ti yɛn yɛli ni Dagbaŋ politician nima bi zaŋ zaŋ chaŋ parliament bɛ yɛn dihi ti la vi. Amaa n dan yaa naa ni tooi boli ba immediately. Ti suhiri Naawuni n dan yaa naa yi chɛ ka yɛtɔɣa ŋɔ paag o ka o yɛli yɛtɔɣa zaŋ kpari polo. Ka pala wallahi ti ni ti lɛbi slave din dahin shɛli. Ti suhiri Naawuni ni Naawuni chɛ ka tuma kana Dagbaŋ. ka bihi nyɛ tuma, amaa ti bi suhirili Naawuni ni tuma kana n-ti lahi nahimi bihi. Ti ban be silimin tiŋa ti ku tooi diila atakahi maa. Hali a yi tumdi tuma a mali a right a tuma maa puuni. A ni wum video maa hali ti ni a bihi maa bɛ right nyɛ din sani. Ma hali a yi be gorim yɔɣu gba ka bɛ zaŋ contract zaŋ ti a na sa, a mali right naan tooi zaŋ zaŋ kuli yaŋ a bi understand shɛli. Ka bɛ ni treatiri ba shɛm maa, bɛ mini maŋ ya bɛ ni tooi treat bɛ mini maŋ Chinese lala m-bɔhira mi. Zo mini Naawuni Dagbamba, di zaŋ a lahi yɛtɔɣili maa zaŋ lɛbi politics. Yi bi yiɣisi zaŋ zali n-chɛ ka nanim yiɣisi m-bo binshɛɣu ŋari chaana ni ŋɔ maa noli, di nahi shɛli din tin di ti mini ya zaa ha.